Bendaf, ti 'di cael tipyn o dymor yn dwyt ti, ond o ti'n mynd mewn i'r croft y rownd ola o dan cryn dipyn o bwysau. Loads. Yeah. Wnaethon ni... Um, Sa wedi gweithio ar y car gwmynt erioed, wnaethon ni Oriau, oriau ar y waith ar y car cyn i newid popeth o'n i'n meddwl gallai torri, checko'r engine, y gearbox, just bod y car yn mor reliable y gallai ni fel. Nes i gyrraedd Croft, ond oedd qualifying 'da ti'n gynta, shwd ath hwnna? Ma' 'da ni quarter awr i qualifio, a y lap gynta es i mas popeth yn iawn, yr ail lap wedyn gollon ni clutch, so ethon ni nôl mewn i'r pits wedyn, a oedd y bois 'di ffixo'r clutch i ni, so ethon ni nôl mas, a des i ben yn cael doi pole i'r ddoi ras, so mae'n good start i weekend 'no. Gaf i atgoffa ti shwd ath y ras gynta te? Gole coch yn diffodd a bant â nhw. Cychwyn gwael i Endaf yn colli'r flaenoriaeth ar unwaith i Kane Austin. Austin yn arwen i mewn i clir fo. Ac Endaf yn cwrso tu ôl iddo fe. Taclus iawn o gwmpas Hawthorn Bent at y chicane. Endaf yn cario lot o gyflymdra allan o'r chicane ac yn agosau at Austin. Mae'n ymddangos bod Endaf am drio pasio ar y tu allan ar Towers. Oeddi yn mynd i ddod i ben a dala hi? Odi, ma fe! Symudiad gwych fynna! Austin yn brwydro nôl, sdim byd ynddi. Maen nhw ochr wrth ochr, os all Endaf gadw ar y blaen trwy'r esys Jim Clark. Mae e'n dal ar y blaen, mae pethau'n argoeli'n dda. Cadw i ben ac amddiffyn o'r blaen yw'r nod nawr. Dyma'r lap ola. Arno i'r streiten am y tro ola. A drychwch ar y cefnogwyr ar wal y pitlen yn dathlu. Come on, wir, mae ffrindiau a'r tîm yn gwybod bod Endaf wedi gwneud digon i ennill y bencampwriaeth. Llwyddiant ar y ras gynta. O ti'n gwybod adeg ni o ti'n bencampwr Pryden? Na, achos uh, oedd y boes i gyd i gweithio, pob yn i gweithio'r pwynt mas. Ond neb wedi gweithio byd bod fi gallu ennill ar ôl ras gynta. So, o'n i'n meddwl, os nill enni, byddwn ni still yn gorfod ras o di syl i cael cwpl o pwynt. Ond fi'n jyst i mas ar ôl parco'r galon. Felly, o ti'n bencampwr ar ôl y ras gynta. Dim rhaid i ti fy mlaen at yr ail ras, ond fe nes ti? Do, tro gynta i fi gallu mas o'r car a relacso a enjoio'r ras a so 'na pam ethon ni gy- ethon ni mas dy' Sul. Nethon ni ddim gwaith ar car o gwbwl os fydd e'n conco mas stuff. Wel sôn am yr ail ras, gaf i dy atgoffa di o hynny? Endaf Owens yn amlwg yn hapus ac yn ymlacio nawr bod y pwyse oddi arno, pencampwr y mini Miglias bellach, felly allan i joio yw'r nod. Shwt gychwyn geith e tro 'ma, sgwn i, araf cyn ostyn unwaith eto yn curo Endaf oddi ar y llinell. Ac yn arwen wrth gyrraedd y gornel gyntaf, Clervaux. I mewn i Hawthorn Bend. Sdim angen i Endaf gwpla ras 'ma, cofiwch. Ond mae'r elfen gystadleuol yn ei waed e, yn cael y gorau arno. Trwy'r chicane. Endaf yn ceisio paso. Gwmws yr un lle ag o'r blaen. Ond mae Kane Austin wedi callio i'r tric bach 'na. Na, ac yn amddiffyn yn galed fan'na. Endaf yn benderfynol o fynd heibio wedi gweud 'ny. Dyma'r pedwerydd lap. Trwy'r chicane unwaith eto, a drychwch ar y speed mae Endaf yn cario trwy'r cornel fan'na. Arno i'r streeten myn am dani yn yr un lle eto. Yn edrych yn fwy addawol y tro ma a mae e drwyddo. O bydd Endaf wedi joio hwnna. Ond gall e cadw'r car ar y trac? Rownd Towers, odi! Stico ar y blaen yw'r nod nawr. Mae e myn i ddod i bennau. Dyma ni, y lap dwetha. Dim ond tri chornel i fynd! Ac i goroni'r tymor mae Endaf yn ennill unwaith yn rhagor ac yn cadarnhau ei fod e'n bencampwr haeddiannol! Wel, llongyfarchiadau mawr iawn i ti Endaf, shwt deimlad yw bod yn bencampwr Pryden? Dim i waniaethu, dim byd arall. Gobeithio bod e'n dy llun so ddim lot o waniaeth ond na fi'n Fi'n chuffed bod fi 'di neud e nawr ar ôl y blynydde treial a mae'n neis i'r tîm i gyd achos wel effort mowr 'da pob un 'lenni, bois yr engines a mechanics i gyd so ma' fe'n neis ar ôl popeth i rhoi rhywbeth nôl 'da nhw i gyd ar ôl y hassle fi 'di rhoi iddyn nhw i gyd. Mae'n siŵr bod ti ddim yn hassle, llongyfarchiadau mawr iawn i ti. Diolch yn fawr, thank you.